Croeso i chi i gynadledd sydd wedi'i threfnu gan Academi Hywel Teifi, Ysgol Abertawe i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2013. Nawr, dwi'n hynod o falch o'ch gweld chi i gyd, ond dwi'n arbennig o falch o weld aelode o chweched dosbarth ysgolion Bryn Tawe, Gŵyr, Ystal y Fera a Maes yr Yrfa yma. Bydd yn medru manteisio ar gyngor gyrfa yn ystod y bore gydag arbenigwyr o feysydd gwahanol. Nawr, lle daeth y syniad am y gynhadledd hyn? Wel, dw i'n fam i bedwar o blant, tair ohonyn nhw yn ferched. Ac yn aml iawn dwi'n meddwl nad y'n nhw a'u ffrindie yn dewis y rolau model gore. Mae tuedd i edmygu menywod sy'n enwog am fod yn enwog. Ac mae'r cyfrynge wrth i bodd yn bwydo ar y math yma o fwydlen o selebs. Mae heddiw felly yn gyfle i ni dynnu sylw at lwyddianne merched o Gymru mewn pob math o feysydd. Merched sy' 'di gwitho'n galed i gyrradd lle mae nhw, a hynny trwy ddisgyblaeth a dyfalbarhad. Diolch am y croeso. Mae'n bleser mawr i fod yma'n siarad gyda chi y bore yma. Rwyf yma fel arweinydd Plaid Cymru ac yn falch iawn i fod yn fenyw gynta i arwain y blaid. Mae'n ddydd da i ddathlu cyfraniad menywod yn ein cymunedau,

Yym, a heddiw, falle mae'n diagoll llygad i, i, i beth allai wneud yn y dyfodol. Hynny yw, defnyddiwch chi'r ymadrodd yma uh, bod y merched, well, hynny yw, bod Mary Warner felly wedi gorfod bwrw muriau i lawr. Chymod? Ac o'n i'n meddwl bod hynny yn, yn ddelwedd uh, arbennig o, o, o gryf mewn gwirionedd. Hynny yw, ymadrodd arall sydd yn cael ei defnyddio uh, ym myd merched yw bod yna nenfwd gwydr, chymod, y glass ceiling. a bod merched yn, yn gallu cyrraedd mor bell a wedyn, chwbod, dyn nhw ddim yn gallu mynd ymlaen. Um, fi'n credu dos na ddim, ni falle bod yn digon o modelu rôl, dynnu, ond byd teledu ac yn y blaen, byd dynion yw e. Pel drod ar y teledu wedi bod bob nos wrth at hyn fi'n credu, fi'n hmm. troi arno i, i ITV am y pel drod yn y bob nos. Fi'n credu bod angen i busnesau dysgu i fod yn fwy hyblyg, a fi yn, fath nath ni siarad dros cyno, uh, bod, bod yna effaith wedi bod ar busnesau lle bod menywod ddim yn gallu gwneud job tra bod nhw'n feichiog ac bod nhw ddim yn gallu codi pethau trwm ag ati. Ond fi yn credu bod angen, bod angen i'r busnesau a, a, a phob person um, delio efo'r problemau yna a, a, a newid y ffordd maen nhw'n edrych arnyn nhw a gweud, right, okay, mae angen fod yn fwy hyblyg, mae angen, mae angen falle um, edrych ar y broblem mewn ffordd gwahanol a trio, trio datrys e yn hytrach na... Am heddi wedi bod yn rili grêt a ni wedi cael cyfle i gwrdd â bobl o meysydd gwahanol um, a falle cael syniadau am beth i ni eisiau gwneud yn y dyfodol. Fi wedi cwrdd â menyw sy'n gwneud i stapler o beth fi byth di ystyried o'r blaen, ond mae hwnna wedi bod yn wych. Um, cwrdd â bobl o tmod, meysydd um,